baatiin keessa jirru baatii shaabaanaati baatii kheyriidha keessa jirra haa ta'u duuba ramadaanni illeen guyyaa waa xiqqoo hafee guyyaa kudha sadii moo guyyaa kudha wayii akkana ayyaama maaduudaat guyyuma lakkaawama duuba baatiin ramadaanaa ta hedduu namayyuu gartee keeysatti arjoomu arjummaa gartee rasuulli salawaatu rabbi islaama alee akkuma gartee riwaayaa bukaarii fi muslim odeessan abdullah ibnu abbaas waan jee kaana sallallahu alayhi wasallam ajwadu naas wakaana ajwadu maa yakuunu fi ramadaan Ergamaan Rabbii salawaatu Rabbi islaamu alayhi rasuulli salawaatu Rabbi islaamu alayhi ramadaana keessa akkaan arja arjaadha ergamaan Rabbii soomana alattis arjaa walaakin ramadaana keessa akkaan akkaan arja tanaaf kuni duuba gartee eenyuu fi liman ja'ala allahu tabaaraka wa ta'aala fi yadihi shay'un min maal fursa carraa ajaa'ibaa carraa warra gartee rabbiin subhaana wa ta'aala qabeenya kanneef

Baatii tanarraa duuba ammallee gartee baatii gartee alqiyaamu dhaabbanni keessa jiru taraawii gartee taraawii dhaabbachuu maal jee rasuulli salawaatu rabbi assalaamu alayhi

laazim mulaazamaa godhi quraana quraanaaniif jala deem akka moobaayil kiisha kaayattutti quraana qabadhu deem moobaayil lafa kaa'uun bara mana jabaattii bara moobaayil gartee daataatti guuttattee intarneetitti guuttattee intarneetii fi moobaayil adda ba'uu ni ta'a hin ta'u ta'u adda ba'uun keenya gartee ni ulfaate kanaafuu maal jechuu Quraanaan adda hin bahin soomana alaa fi soomana keessa illee keessaa soomana keessa quraanaan adda hin bahin. Katiyaanu soomana duuba. Amaamanaa majaalla siyaam.

kamaa kutibaa e kamaa wujiba jechuun akka waajiba ta'etti ala alladhiina min qablikum warra isin duraa irratti akkuma dirqama goonetti isin irratti illee dirqama goone kaana daawud nabiyullah daawud guyya tokko soomanee guyya tokko fura ambiyaan nu dura jirtu ni soomanti ummanni nu duraa ni soomanaa eeynaa amni soomanan akkuma warra gartee si duraa irratti dirqama goone sirratti illee dirqama goone soomana ummata keeti irratti illee la'allakum tattaquun la'allakum tattaquun ajaa'iba alhikma hikmaan gartee rabbiin subhaana wa taala alhikmatu warri garii maal jaan asaabatul qawli wal fi'li warra jee jira alhikmaa jechuun

hikmaan gartee rabbiin subhaana wa ta'ala soomana itti gartee karaa godhee la'allakum tattaquuna ja'u kun li'anna siyaam soomanni yabcasu saahiba wala taqwa soomanni sodaa rabbii si'ida soomana jechuun madrasaa ajaa'ibaati

Taqwaa jechuun waan rabbiin si eeyye daleeydee tarraa si dhoorke dhoorkamuun taqwaa. Tanuma hanganumaa bar taqwaa gartee gamas fiidee gamana fiidu sodaa rabbi jechuun waan rabbiin itti si ajaje daleeydee tarraa si dhoorke irraa dhoorkamuun taqwaa.

iimaana jechuun huwa daafi'un ala xaacaat ibaadaa irratti kasi kakaasu iimaana subii gartee qabbana gartee ettee ati gizee rafuu sitti hin dhiifne iimaanni si kaasa azaana dhaggeeyfata azaannaan lafaa ol utaale iimaana fiigee masgida dhaqe iimaana

warra gartee rabbii fi rasuularraa fahamuu dadhabe fedhinnaa isaan itti fedhan sigala yafhamuuna ni fahaman anna siyaama soomana jechuu yaanii tarkul akli washarub nyaataa fi dhugaatii qofa dhiisutti fudhatan soomana jechuun nyaata dhiisuu dhugaatii dhiisuu arraba isaa gad lakkisaa harki isaa waan fedhe dalagaa guyyaa guutuu nama arrabsaa oolaa guyyaa guutuu haraam laalaa oola

Hayawoonni kun bara akkana, kuni bara orijinaala, kuni ka faabrika akkana jettee gashii waan adda addaa yoo ka sobdu taate waan gurgurtu keessatti. Soomana qaamni kee cufti soomanuu qaba. Ee tokkoffaa arrabni kee soomanuu qaba. Kijiba irraa soomanuu qaba. Kakuun taan irraa kijibu eh, soomanuu qaba. Nama walitti diruu dhabuu irraa soomanuu qaba. Sigalee telefoonaan gartee dubartii hojii gartee bareedduu maarre mintiqishoo balaa qalaa gartee ooftullee dhaabi. Dhaabi kun gartee. baaxilun laa asla lahu tunta si ooftee si ooftee si ooftee gartee ganda biraa si neeyte jinjanaa barta gartee nama kana qullaa dhaabu jirtu tana ta qullaa ummata dhaabdee nama kana gartee gudii isaanii qullaa gayyaasu jiran sababaan eessarraa dhufteeti wal jalajanuurraa baaxila gartee idan arrabni soomanuu qaba ee soomanuu qaba maalirraa soomanuu qaba kijibarraa soomanuu qaba hamarraa soomanuu qaba nama walitti diruurraa soomanuu qaba

arrabni haammatu irra guddaa jechuudha. Odoo soomana qabuu guyyaa soomanaa fi soomana alaas keessaa soomana keessa odoo soomana qabduu waa arrabni kee soomanuu qabaa soomanuu qabaa soomana jechuun nyaatumaa fi dhugaatii fi gartee jaartii yoo qabaatte irraa fagaachuu miti isma dhaggeeffadha ijoollota. yasuumu anhaa irraa soomanuu qaba wayasuumu lbaxnu garaan soomanuu qaba nyaataa fi dhugaati irraa garaan soomanuu qaba ijji soomanuu qabdi waan haraam laaluu irraa soomanuu qabdi ijji ijji waan qullaa laaluu irraa soomanuu qabdi ijji filima musalsala garteen taane warra wal dhungatu warra gamas ja'u gamaa gamana ja'u irraa soomanuu qaba iji somanuu qabdi kanarraa somanuu qabdi filima musalsala gartee taa'ee laala ummata yeroo isaanii laalladhu manguddoo gartee yeroo soomanaa turba moo kaartaa jettan gartee maale kaartaa misa wanni taphatan san gartee ta'anii gartee geema taphatan warri moobaayil irratti geema taphatan aboo yeroo teessan waan hin taanetti hin fixinaa quraana karaa baatiin baatii quraanaati baatiin baatii geemaati miti Baatiin baatii geematti taphatanii miti. Baatiin baatii gartee musalsala filimatti ilaalanii miti. Baatiin baatii kaartaa gartee ta- ta'anii taphatanii miti. Baatiin baatii ta'anii gartee haasa'anii miti. Yeroo gartee firraa finna je'ee wookii deemanii miti. Baatiin baatii quraanaati. Taa'ii quraana garee. Batiin baatii quraanaati. Idan ijji soomanu qabdi naam soomanu qabdi ijji. Hari. Nyaataa dhugaatii qofarraa if qabee ijji kunoo haraam qaa. Arrabni kunoo guyyaa guutuu nama arrabsaa oola, nama amachaa oola. Gurri isaa gartee maali? Gurri soomanuu qaba? Eenaam soomanuu qaba gurri boo? Gurri soomanuu qaba. Gurri gartee muuziqaa irraa soomanuu qaba. Waan haraam dhaggeeffachuu irraa soomanuu qaba gurri. Waan hin taane caqasuu irraa gurri soomanuu qaba. Soomana qabdaa arboo? Egaa nama si bira nama hamatus lakkii boo soomana qabna jiif deem biraa. Aya. Tanaaf Miilli yoo soomanuu qaba? Eeynaam miilli illee soomanuu qaba. Eeysa deema miilli kun? Eeysa deema dubartii bira deema moo? Mana gartee filimaa gartee maarree deema moo? Moo gandaa haasawa yeroo hin taane gartee waan hin taanetti garam deema miilli? Miilli soomanuu qaba. Harki yoo soomanuu qaba? Ee soomanuu qaba harkinis. Dhalaa ajinabii fuudhuurraa. harkaan qabattee gartee maal godhuurra soomanuu qaba. Si galu jira. Huchii isin haasiin jee maal si biraa goote darbi wa bikka gartee wanni qabdurra. Tanaaf watasumu rijlu

soomana sirriin akkana eegi gaa duuba alladii dalla alayhi alkitaabu wassunnaa akka gartee quraanaa fi hadiisni ja'utti la'allakum tattaquunaan lakka soomantuun sodaan rabbii sii damuu qaba lakka soomantuun yoo namaa arrabsite lakka soomantuun yoo namaa hamatte la- soomanaa dubartii harka yoo fuute soomanaa muuziqaa yoo dhaggeeffatte Egaa hin agarree warra keenya gartee gizee soomani dhiyaate booboo wanurraa cufaa cufaa boo muuziqaa soomana kam naanurraa cufaa baatiin baatii soomanaati cufaa yaa ni beekaa bal'aan ni beeka.

waan gartee cufa waan jechoota shari'aan haraam goote cufa jala seenu Ha- nama hamachuu haraam goote nama sobuu bitii gurgurtii irratti Eh, wanni kun kun orijinaalaa bar Eh, ka ajaa'ibaati maal jettee gartee gashii sobuu jechuu nama walitti diruu odoo somana qabdu qawla zuur jala naqe

Miilli isaa gad lakkifamaa, gurri isaa gad lakkifamaa. Maaltu hafere? Afaan waan gad seenuu fi egaa buleessa womaa siin gad seenu qofaaf nyaatumaa fi dhugaatii qofa if qabe. Sigalee? mamnu'a jechuudha. Waan takka hin dubbatiin obboleessoo quraana kee malee. Walaa nam tokko hin dubbatiin itti dhiisi. Itti dhiisi baatiin baatii gartee baatiin baatii araaramaati. Baatiin baatii khayriiti. Baatii carraa gartee akkaan itti fayyadamuu qabdu irraa takka. Laalla gartee warra as jiru nu cufa gar cufa keenya moo warra as keessa jiru. Rabbi haa beeku eenyu gartee du'aa soomana kana gartee ni soomanna moo soomannu hin beeknu beeku.

Kanaafuu qaamni keenya soomanuu qaba. Eeyinaam soomanuu qaba. Amma si galee wannichi irraa argatu dheebuu fi beela qofaa sin jenne boo kamaa thabataan nabii saa sallam fil hadiis alladhi akhrajahu ibnu khuzeyma hadiisa ibnu khuzeymaan odeesse wa imaamul beehaaqiin odeesse

oo osomanin walaafa jaa duuba eega subii salaatee hirriiba itti qabe makriiba kaasan makriiba saa- kaasan salaan isaa subii qofa subii qofa waan masgiida dhaqee salaata achi booda eega gartee subii itti qabe zuurii namni kaasu hin jiru asrii namni kaasu hin jiru mee nam tokko na kaasaa jaan tokko gartee ijoollee iyyitu gartee ijoollee fagaadha fooddaa cufa gartee waan akka gartee mirdilibsiin ukkaamse mana kana cillim godhee halkan kaatiraa bulee jiraa mire guyyaa rafaa oolaa jechuudha. Guyyaa rafaa oola. Soomanuma kami kun abbaa kiyyaa? Soomana kami kun? Fasaaluu minkaanuu yantiquun mee gaafadhaa? mee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alay egaa qaaxirraa bulee guyyaa rafaa oole egaa yoo halkan qaaxiraa quraana qaraate guyyaa nama si kaasu nama si kaasu godhatte godhatte dhiirti immoo gariin numa jirti ajaa'ibaa jajjaboo

Soomana isaarraa beelaa fi dheebuu qofa wanni inni galuun. Akkasi. Tanaan galaa jechuudha. hadiisa gartee attarghiib wattarhiib keessatti albaanii sahih godhe idan kasiiruun min annaas irra guddaan namaa yatadaaharuuna jechuu

beela qofa lannahu ijjis ija gallakkisee jira gurra gallakkisee jira harki isaa haraam dalaga gurri isaa haraam dalaga arrabni isaa haraam wali guurrachaa oola egaa waa hakkadaa Kanaafuu waadaa min akbar irra guddoo irra hamtuu kasaaraati irra hamtuu kasaaraati. Inshaallah walitti deebina nama hamachuun soomana ni balleessitu moo hin balleessitu waadaa khilaaf beeyna ulamaa irraa dubbanna biiznillaa biiznillaa hangana qabadhu jabeeffadhu dhiyaadhu jabeeffadhu hanga san gartee seef godhadhu dhaggeeffadhu irraa barnoota fudhadhu irraa barnoota fudhattan jee yaada inshaallaa waluma yaadachiisu fadakkir fa'inna dhikraa tanfa'ul muuminiin akkasumatti dabarraa ahkaama akkasumatti itti fufna inshaallah ahkaama soomanaati biiznillaa rabbi nu haa laaffisu akkasigaa walitti deebina inshaallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu